kilati kilati haasi kutomboda zvese izvozvo nonga ari kuzviziva mukomana kuti ijanuary disease hmm. hatake yacho yakanyanya hello guys hello guys how are you zita rangu ndonzi sgp kana kuti sekuru gudo i hope muri kunakirwa nezvatinenge tichita panapa i hope munonakirwa nesetup yangu and all uh, the stuff that comes along with it anyway chinhu chekutanga ndoda kutenda kune vanhu vese vari kusubscribe vasati vasubscribe please chitori chikumbirawo kuti musubscribe kuyoutube channel yangu ndokutokurawo kwatinoita vaya vakakura vaya vaya vana mazita zvakatobva mumaoko menyu vakabva mumaoko menyu ndimi uh, munovasapota so anyway tisingade kupedza nguva rega tijambire munyaya yedu yatinayo so uh, we are talking about kilati kilati ari kuchema chema ivizai idhongi idhongi iro so hatizive kuti kilati chii chiri kunetsa because mwana uh, eh, iyelobon you can see there right there on the picture you can see kuti aiwa mwana uyu iyellow bone but kila ti haasi kutombotaridza zvezvizvo mukomana anenge akagraduata kunyaya dzemabhebhi aakuziva zvaanoda kuita neupenyu hwake ende haasi kuzoda zvisina basa asone anyway pane musikana ari kunetsa achiposta achitaura kuti kana kuti ari kufambisa guhwa rekuti anodanana iye nakiller t so killer t zvazosvika munzeve make killer t agumbuka e, ndobva anyora that article iri apo iyo rega itiverenge toro zvakavira sei munhu anga manyora kukutiitisakoka iwe unoimba vanhu unoimbira vanhu riyo rwekunyura vanhu wonyura wotadza kuvaburitsa kuti mgodhi wakachera but anyway let's read together hanzi nakilati but why nhai amana unobhenefita chii pakunyepera vanhu kuti unodanana neni mwana wamai ndokumbirawo atoiswa mufrendi zone ukaona watonzi mwana wamai watohanzvadzika ndokumbirawo ndiregererewo kana paine chandakakutadzira maiwe ko zvekutadzirana zvinobva kupiwa Eh, dai waro ndokupira undiregererewo kana kana uchinakirwa neni zvekutadzira than kuti unyepere vanhu kuti unodanana neni waya uchidaro mm, hatisati kana tamboita kana handshake zvayo chii nhai hanzvadzi yayayaya ndo musister zoni ndo mukazini zoni murelative zoni nezvanodhakwa hapasina kana future mm? hanzi chii nhai hanzvadzi kushaya kushaya varume here vakomana nemazvara rakaita varume siri kutovatsvaga nemavende eda varume vakazara wani ko why me handikuziva everyday ndotumirwa mapics ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni puresha yacho ndeyeiko nhai ini kilatis voice pana apo tsoka kilati achitaura here obva waida kupuresha yacho ndeiko kupuresha yacho ndei unobvamba uchitaurira vanhu kuti utobvanyati yepopopopo hmm? everyday ndotumirwa mapics ako uchinyepera vanhu kuti unodanana nini presha yacho ndeyeiko nhai ndakambotanga ndichifunga kuti pamwe uri fan uku ukusapota but wazonyanya wangu hazvichaita izvi iyi yava abuse iyi mm. oh varume vandoabuswa amana vamwe vari kutiza nyama izvi tiri kutotsvaka nyama tawa nemavheji tanzwa nepushwa wakakokonyara ah. Ah, upenyu haufanani zveshuwa yei so kilachi is complaining about eh, marumors ari kufambiswa nemusikana uyo musikana uyo ari kufamba achiudza vanhu kuti hai ndiri kutomhanya nani nachairman e munhu anenge adawo munhu anenge anyura ko zvingaitwe sei but also kila t haasi kufara nazvo because maybe ari kuitira brand rake maybe ane imwe simbi yaari kumhanya nayo ende munoziva kuti vakadzi avatane kutenderera musoro chero makuhwa iwayaya munhu anenge atoti ndezvechokwadi pamwe ndo source of income yake pamwe ndo kunobva bhegi zvinhu akutonzi ona zvauri kuita ona mahure ako bata imbwa dzako unongomuka zimeseji riripo pafoni ndakatonzi bata imbwa dzako bata mahure ako iwoshaya kuti ko tokobata mahure apwa tokobata ah, pakaipa pakaipa so maladies please please please please haikona yekuita zvinhu zvakadaro e, kune vakadzi vanofungidza kuti varume vari so desperate and vachangodyira but when we look at varume vafanana killer t vaa vanhu vabvako kumunga vanoziva kuti kumunga hakuna chi hakuna ipwa handiti maona havachavhunduke mayellow bone vachabvunduke kutsvuka vakutoziva kuti aiwa kutsvuka hakuna ipwa saka ani ndo nyaya iri apapa please don't abuse men kana zvichinetsa nyatsomutsvaga kwaari womuaprocha wotaura naye zvakanaka pamwe nyaya yako inogona kunzwikwa kana kuendesa kuna sewikneho unoona wangonzi go and see sekuru gudo ndovandango kuchapura ndiri ini zvangu so vakadzi vazhinji they don't understand kuti zvinoto damage emotional and zvinenge zvichikanganisa reputation yemunhu vanofungidza kuti munhu achazvida or stuff like that and uh, in this case zviri kutonzi musikana uyu atonyanya maitiro acho aari kuita se aari kuzviita it is too much and i think zvine kutovhiringidza kwazviri kutoita kilatin amwewo madhiri ake aanenge achiita pasi pemvura ah, unongomuka mastatus evanhu akazara kuti chihure chenyu chihure chenyu hosha kuti ah, ko chihure chako chachiri kunzi chihure chako ndechipiko yes vanenge vatsamwa madzimai vanenge vaona nhau dzakaita seidzi ende havamirire kukubvunza vanotongotanga nekuposta pamastatus unobva watoziva kuti chachaya so anyway ameno vamwe vanhu vari kutsvaga malikes vanhu kutsvaga following vanhu are going to do zvinhu zvakasiyana siyana so please please eh, tarisaiwo zvimwe zvamunoita zvimwe zvinokonzera eh, emotional damage kune vanhu kana kuti zvinovhiringidza reputation yavo iwe unongoitofunga kuti uri kutamba but kune vamwe vanhu vanenge vachilinga navo inenge itori very very serious issue iyoyo inoita kuti munhu atovharirwa even madeals kana mashows pamwe munhu anenge aine zimhama rake rinenge richimupinza machena robva raona zvakadaiwo handi munoziva kuti vakuru vanoti hanzi panopfungaira utsi pane moto saka ni panenge pakatoipa saka ni mukomana ari kuchema chema kashoma varume kuwanzoramba dzinenge dzawira dzega mutswanda kuiwo waenda kunodzizunza ungoona tswanda yawira yavo yazara vaigadzika pasi pemuti ungasatenda midzimu but in this case it's a different story and we should learn guys to respect vanhu hatisi tese tinoda zvinhu hatisi tese eh, mapaper bag eh, in the case in this case you can see kuti kilati is not happy about what this lady is saying but anyway anyway zimbabwe ndozvaitongori kilati welcome to zimbabwe in case you have been away on tours or you have been to another planet this is 2025 eh, vanhu vari kutongotanga vakatorova giya giya eh, vachitongokumbira musiki zvavari kuda saka munamato wemwana asikana uyo hatingaushore who knows maybe kilati achachinja pfungwa dzake eh, totozongonzwa kuti aiwa e, mukomana wazviita mukomana wazoita reconsider e, zvinhu zvaakufamba zvakanaka anyway my name is sgp kana uchinakirwa e, nemaitiro andoita content yangu please subscribe kutokumbirisawo you can share the video wopresa chinotification bell so that every time we post a new video you get to be notified my idea is to bring new voices new faces uh, to the uh, internet of zimbabwe to the youtube uh, platform muzimbabwe so kana uchinakirwawo nekunzwawo maopinion akasiyana siyana uchinakirwawo nekuonawo nekuonawo maface akasiyana siyana yes i have added my face to the list even though ndisati ndatenga mazino eh, saka imi mukaonawo mavideos aya nekumashare eh, zvinoita kuti ndikwanise kurezawo mari yekuti nditenge uchi